LPS tukverh show thlirtute inzava inchibai vek u le. Tun tum show ah hian Pu Zoliana Roy te tukverh ah kan dak dawn a. Ani hi Sports and Youth Services Director Retired a ni a, kum sawm thum pali lai sorkar hna a lo thawk tawh a. A, chumi chungchangah chuan kan kawm dawn lo thung a, kan kawmna chhan tur erawh hi chu hei ram hrang hrang hi ram sawm nga lai mai a lo tlawh tawh a, a lo zin kual tawh a, Mizo fa zingah chuanin a tlawh hnem ber niin kan hria a, chumi avang chuanin a tukverhah pawh kan va dak lut ngei dawn a ni a, hei tun tumah hian hei tunah pawh hianin lehkhabu hi pali lai mai, chhah tak tak mai a lo ziak tawh a, chumi zinga pahnih khawvel hrut chhuak ila tih hi part one leh part two a awm a, chu chu tunah hianin engvang nge a a lo tlawh a tih leh ama hnen atang hianin a kal kan chak em em tawhna ram te pawh a tlawh tawh a, a thil tam tak kan zir chhuah beiseiin hei kan kawm dawn a ni. Umm zawh namasa ber han inzawt nghal ila a hei tuna kan sawi tawh ang khan ram sawm nga lai mai a i lo tlawh kual tawh hei engvanga tlawh nge engvanga zin kual nge i nih i zin chhan te i adik ve hrim hrim hi nge a engatinge i zawng chang em em tih kha min hrilh thei hmasa ber a. Aa, chutia chak avanga zin ngawt ka ni lova, hei sports a youth services a nina ang khan sports chu i hre inkhel kha ni mai a, khami avang khan state a awm a, national a awm a, regional a awm a, khawvel pumpui huapa a awm a, khami ah khan kan zin a, chumi avang chuan sport lamah khan kan zin chhuak a ni ber a, hei Pathian khawngaihna zara khawvela infiamna kan kal theih nawh awmna hi chuan ka tel chho ve deuh vek a ni, Olympic thlengin Tin, Commonwealth Games ah phei kha chuan Organising Committee member te kan ni ve a, nuam ang reng tak mai a nia, ah a eng nge ni card te kan awrh a, tin red carpet ah te kan lut a, coffee te min offer, kha kha khawvel ah ka la tawng ngai lo a ni, chu chu sports side a kan lawn chhoh na kha a ni ta, tin Youth Services ah khan min zin tir tu ah chu Youth Hostel Association te, tin Scouts and Guides kan tih te, tin. Aw, khatiang ang chi ah khanin kan zin leh ta a ni. Chu chuan hemi khawvela tuna i sawi ram sawmnga kha min kalh tir tu chu a ni. Amarawh chu khami ka thawh chhung khan kha kha chu ka tlawh vek lo. I ram sawmhnih leh panga amaw chu ka tlawh a ni. Amaw chu khatiang ka lo kal ta ka conference te, sports a witness tur kan kal te, tin khatiangin enge ni seminar kan han tih ang chiah te khatianga kan kal kan kal khan, Hi ram hrang hrang han kal tawh kha chuan a dang leh kal chana kha min neih tir a, chu chuan he department a ka awm chhunga min zin tam tir tu chu a ni deuh ber mai ka nga. A nih tak chu a nih leh, zin vak vak mai hi eng nge thil tih chi tak a ni em? Hei thlir tu te tan hian in ah eng nge zin ve rawh u i ti nge ni? Ah vawi khat in zin tawh chuan in in zawng chhang lutuk ange zin lo zawk mai rawh i ti zawk ni. Tlang ram chheng chhe tak a awm kan ni a, chumi ni vang chuan Han zin khawthawn hian mi ram tih dan tha te, mawi zawk te, fel zawk te kha tiang kha ka lo zir ru reng mai a. Chuvang chuanin zin hi chu education, hei BA pass zurin thei pa tawp chhuak kan zir ang chiah hian zin hian kan hriat loh hlanin thil kan lo zir hi a lo ni reng mai a. Entir nan hei tunlai Aizawlah hian mi kan tam ta, nuai tel kan awm ve tawh. Hei hmanah chuan tlemte kan nia, kan inpel dawnin vawiin nia chuan mumal kan nei lo. Indian traffic rules ah sa keep to a rem ram lam tiin a then ding lam ah an kal a, then then vei lam ah an kal a, nulai te kan su dawn mai a mawi lo tak hian chung te chu mi ram ah a awm ve lo. Europe ah chuan in sipai ang mah hian vei lam ah an kal a, ding lam ah an inpel siau siau ang han hmuh te kha education ropui tak a ni. Tin chutiang bawk chuan ei leh in chungchang ah te, faina chungchang ah te, khawsak chungchang ah te, Tin, mi mal anga hmasawnna tur chungchangah te hian zir tur tam tak hi a la awm teuh mai hi lo ni a, kan hmuh loh vang hian ka la inti ropui ve mai mai. Helai tualzar a hian tihte min ngaihtuah chhuah tir. Chuvang chuan mi an zin chuan nasa takin hmasawnna a hawn ang tih hi kei chu ka beisei tlat a. Mahse, a zin tam a hawn loh chuan Hmuh vawi zanga pawh zin se engtihna ama'n i chuan hi ka ring lo ni. Ani tak chu mihring inzir mi tak nih pawh ngai hrim hrim anih zawt iraw? Aw teh reng mai.
A chhan chu i hmuh kha copy chuan loh chuan awmzia nei lo, rim tui haw ringawt khan awmzia nei lo reng reng a. Mi ram thil tih tha te kha i copy anga kan ram engtin kan tih ang tih te kha ngai ta a ni. Chutiang te chu keimah ah chuan a awm a, mahse thu neitu kan nih loh avangin kha chu mi kan hrilh ve a, an zawm a nih chuan an zawm ang a, zawm loh chuan zawm lo chu ni mai a, kha kha keimah rilru a lo lan dan chu a ni. Nawle zawhna pahnihna ah lut nghal zung zung ila hei a ngaihthlak nawm em em mai a, hei kawm te pawh i nuam a han ti nghal tawp ila hei kan rawn leng ai tukverh a kan rawn dak a, kan hriat duh zawng zawng te te hianin in duhna awm miah loin mi han hrilh nghal nuam ka tia, chuanin ka zawh duh che chu hei i inchhung ah hianin flag i kal tawh na, Intar vek mai a sawmnga Olympic flag nen chuan sawmnga chuang a ni a hei ah khimi zingah khian hei kei eh a kal tawng em le ka tina Canada te usa te ah kan kal chak ram zawng zawng chu i lo kal fel vek tawh a ram changkang te leh changkang lo deuhah pawh i kal a tah chuanin hei Mizo te hi changkan kan duh a maw showroom a mi te pawh han hak Kan lei phak loh pawn hak ve zel kan duh a, a tha kan duh vang pawh nen changkan duh vang te pawh nia then hi chu. Tichuanin pawisa nei ngah te kan duh a, chu chu changkanna i teh dan ber hi hei ram hrang hrangah inzin tawh a, changkanna hi enge ni tih min hrilh thei em? A, keimahna ka lo ngaihtuah ve danah chuan in sakah hian sawi hmasa phawt teh ang. Hemi residential area hian chuan Mizoin a rangva in kan tih ang mai teh hianin in hian sa a, mahse chhung thuah vek a ni a, mumal taka AC line te khatiang khan lang lo a dah vek hian i. Kan thlen inah America ramah chuan kan naute ka zawt a, khawi tange tui hi local te kan hre lo a ni, electric hi engtin kan hre lo a ni, in ek in pipe hi khawnge luan chhuah kan hre lo, hre lo vek a ni. Kha kha uneducated an nih vang ni lovin system mumal tak an nei a, in saksa an lei a, khatianga an lo sak avang khan an nihriat thlip thlep a ngailo. An ko anga a chhian chuan siam mai tur a ni. Tin, India ram leh a chhehvela overhead tank inchunga ṭin kan dah maw? Hetiang khawiah a mah ka hmu lo reng reng. In chawng, chhawng thumna pawh overhead tank awmlo khan ṭha takin shower a kal thei vek. Tin. Thlasik vaw a ber lai pawh inchhung kha chu ti lum vang vang a reng a ni. Kha kha changkang chu a ni. I in leh lohah chuan tin hei thlipui a lo tle pawn America ram pawh nawi nuai i hmu fo. I kan insak aia che tak tak te pawh ni ve na chin a awm a ni. Mahse a thu a dan a kha i mumal tak a thu a nia vang khan khatiang kha in tha tak angin a awm a ni tih te kha ka rilru a lo lan dan a ni. A tin inchei chungchangah hian aah hei keini chuan hmani lawkah dum, Dum hi kan ngaisang ve tan a, mithi inah kan inti dum ve zan a. Voi khat chu New Zealand ah mo lawm in kan kal a, kan nu nen a vahnu in pasa sap pasal a ni a, an rawn dum ta khup khup mai a, ka zawt ta a ni. Thianpa ka ti a, mi pakhat kha ka bulah a thu hei keini ramah chuan thih inah hian in a dum kan hna ve tan a, dum hi engtinge sap in ngaih dan? ka ti a, a I match ang a kan ti ang a mahse keng chuan official dress ah kan hmang ti ta hmiah mai a chuvah chuan thi leh dam tih lampang han dum leh dum lo khan thil kha lo thlir hrang teh chiam lo kha lo ni awm a chuvang chuanin kan veng ka sawi dan ah chuan maw he changkang in duh chuan dum deuh zak ula changkang a ni mai a te khan ti a khatiang zawng khanin dress te hian lo ti a tunin khawmna inah hian An mumal khawp mai Kristian tha chu. I Hawaii a kan kal laia kan inkhawmna thinah chuan hmeichhia reng reng ka hmuh tawh zawng zawng chuan nula te pawh ni rawh se, khup hnuaia vek hian pawn fe hnih a awm a ni. A Divided Scott a ti tawi tawi hi ka hmu vak lo inkhawmnaah chuan. Chuvang chuanin changkang khawvelah chuan i inche hi a mum a le ni. Tin, a lum leh lum loh khan necktie erawh a tibuai reng reng lova, khawlum tawp pawh ni sela formal taka in dress dawn chuan Necktie tha taka awrh a, suit tha taka khati a dum a incheh kha sap ho changkangin an tih dan kha niin min hrilh a ni. Chu avang chuanin keinina aa biakina par chhek chhuk hak te so deuh lei luai man to an han tih ang chi te hi chu a ni vak lo ni ten keimah chuan a lang a. Chu avang chuan inkhawmna hak chi te, kawt laia hak chi te, Hnathawhna a hak chi te hi kan thliar thiam te pawh a ngai chu changkang ho chuan hman dan tlangpui a ni a. Tin dang leh ah chuan pakhat leh chu rual ban lo ngaihsanna hi changkang leh changkang lo tehna a ni. Amsterdam ah bus kan nghak a ni. Tichuan kan nghah lai tak khan a ding a ni bus kha. Ding thap mai a lut tur kha lo chhuak har khawp mai a. Ka hlan bih dek dek a, a chhunga wheel chair a chuanga kha an lo nghak ha lo nia, ani kha number one a lo chhuak tur a nia, a rawn in hawlh chhuak ta, chhuak ta zal zan an lo um chhuak ta ti tawh mai ang dang zawng khan, chuan keini lamah khan pakhat a lo awm ve ni, kha pa luh hma kha kan lut lo reng reng, keini ramah chuan a sek sek a chak chak ha luh mai kha nia maw. Kha kha changkang leh changkang lo tehna te chu lo ni a, vawikhat chu Brazil kan kal dawnin Scandinavian Airlines-a chuang tur ka ne Delhi-ah khuan an puanga mak ka ti khawp mai, ka la ngai thla ngai lo va. Naupang te, nu nau te, chak lo te in awm a nih chuan lo tlar hmasa rawh u, an ti a ni. Khawvel a ka la ngai thlangai lo reng reng khatiang kha India ram Airlines ah hian maw khatiang te kha changkang tehna hi a lo ni a lo ni mai mai a tite hmel ngaihtuah a chhuah tir a, kha nga zin ta lo i lang chuan ka intih sek ni te pawh chu awm ve mah na khu usa ah khuan Abraham Lincoln a thlan a thlan ti mai la a a lem tha tak a awm Lincoln Memorial ah khuan maw tah chuan kan kal a vawi khat chu. tah chuanin ah an lo intlar diau diat a tikhanin cassette kha ka lei ve duh a ni ka zawt a zuar tunu kha la mai rawh a ti a dollar hnih leh cent sawmsarih leh panga a ni a khati a ni avang ai mahna inziak khan pe ngawt dawn a ka sir ami khan ka hnungah thina rawn pawt a a hnung ber ah chuan va ding rawh a ti ka zak khawp mai a mahse khannu kha chu ka hmu leh dawn tawh la zak awm lo tan ka thinlung chu kan siam tha vel a chuvang chuan ration lakna a nia maw engemaw tihna hmuna Hmanhmawh taka lo gal in a ti ngawt hi changkang lo thawmhnaw te kha lo ni mai mai tih te mi ngaihtuah chu a tir a, hei zawi te te chu kan zir ve mahse kan la chuti teh siam lo in ka hria. Inhneh chhuh ang chi te hi changkang lem lo a, tin i sawina engah chuan in a hun leh a hmun hriat hei manners and etiquette kan tih ang te A khatiang kha changkang tehna chu a ni ta deuh ber in ka hria aw a lawmawm hle mai tichuan zawhna a dangah lut leh zel ila hei ngaihnawm chho viau mai a a darkar tam tak han inkawm thei ila ka duh a maruah chu hun kan nei tlem sia zawhna dangah kan luh nghal zel angai a i hei kan hnam hi hnam naupang te kan ni a umm chu chu a nih leh hnam ral tur zia tih ang chi. Hnam ral tur mai hi kan angin i hria em tunlai kan culture te ah kan Mizo tawng te pawh kan spelling kan han ti tha peih lo deuh te in a ang a hei Facebook ah te leh Pawl thenkhat te pawn an han au chhuah pui a tunah kan hnam ah hma hun tur i thlir dan te leh engtin nge in zin kual vel hianin Kan hma hun tur i hriat dan min hrilh thei em? Tuna kan nih phung ang hian kal chho zel ta i lang chuan rei chu kan daih ka ring vak lo. Ka tihna chhan a awm a, i kan thian nu pakhat in a Mizo chu Xerox copy hnam kan ni e a ti a. Mi thil tih copy tirh ringawt mai hi kan ni a. Hei kan lam te leh kan thil reng reng te pawh hi i khual lam te pawh hi kan modify zel a, mahni culture i modify chuan engtin ka hmu chu a bo dawn a ni. khatiang kha kei ka ngaih dan a ni a. Chuvang chuanin tun tun ang speed a kan kal hi chuan kum sawmnga hi chuan kan nikhua vak lo ang a, hming vuah duh dan te, hming koh dan te, thil lam dan te chi hrang hrang tam tak a awm a. Khati lai kar ah khan khawthlang zia deuh laka thil han phuah chawp te hi kan ngah chho ta viau mai a. Hman deuh khan eng nge ni A eng kut emawni pawh kha inphuahsiak tih ang rialte kha a awm ta. Kan hming chu kan hming a ni mai, liana chu liana a ni mai a, i Robert-a tih kher kha ngai lova. Chu avang chuan khu lama mite ta anga copy chhoh zel a nih kha chuan eng tikni maw chuanin a fuh lo thei dawn haw awm hian ka hre khawp mai a. Eh, chu lai chuan ka rilru i khatiang zawng khan a ngaihtuah tir a ni. Chu chuanin kan kal tir zel a nih chuan Nambo chu kan ni deuh maiin ka ring a. Tin, khatih rual rual khan pawn lama chhuak hote hi. kan ti maithei ang. Heng hian mahni mahni tawng develop ai chuan mi tawnga independ a innghat a, khatianga mahni tawng theihnghilha ropuina an ngai emawni chu aw ka ti a, kha kha mi tawng theihnghilha tlangvala khan hnam danga neih chuan a fate chu an theihnghilh zel anga hnam bo chu ni mai dawn lo ni tih ngaihtuahna te pawh kha ka nei ve a ni. Enge puithuna te pawh hi i a da hlo sawt te pawhin a lang a ni. Chu chuan khami kan eng nge kan tih ang, kan puithuhna kan lo tih thin ate kha eh tida hlau a kha te kan tih chho zel chuan a Mizo ina kan ngaihsan leh tha kan tih te pawh kha kan tih da hlau kha chuan awmzia nei dawn ta lo tihna chu chuan hnam bo zia chu ni mai dawn lo a mi tih engkeimah chuan a lang a ni.

Tunah hian hei khat la kohhran ah hianin kohhran upa i ni a, kum sang ka chakua sumriat pakua daih tawh ah khanin nem ngheh i ni tawh ni pawn ka lo hria a dik em? A dik e.
Chumi ni ah chuan a nih tak ah chuan hei khawvel ram hrang hrang i zin a han ti leh pek thin ila kan inkawm chhan pawh a ni bawk a, i Mizo te leh Kristian te Kan Kristianna, maw Mizo leh Kristianna, tuna kan kal phung te, i hmuh dan te, ram hrang hranga thil an tih dan te, hemi i hmuh dan te kha ka min hrilhthem chuangin hei huna tlem tawh si a, i zawhna dang nen kan kawp mai anga Mizoram leh Tourism hi eng nge khual zin te an hip lut tur hian kan tha tawk em, hei hi thil tih chi ni em tih kha min hrilh nghal bawk thei em tih kha kan zawt duh che ang. Sakhaw thil ah chuan nizin a ka sawi bawk kha ka rilru a lian em em mai a, Xerox copy hnam tih lai ah kha. Vatican ah kan inkhawm a, tah chuanin kan han lut chho va, tah chuanin duty an lo awm a gate bulah khan, nula fencing tak mai kha a awm a, topless a ha bawk a, ka pi kawr puan i ven tur emaw bah tur emaw i nei em a ti a, nei lo a ti a, i nei lo a nih chuan museum kan ni lova, I neih hunah i lo kal leh dawn nia a ti a ni. Chu chuan thui tak a sawiin ka hria a. Chu vang chuanin hemi kan sakhua kan lak danah hian khami thil tih dan ang ani kha chuan Vatican biakin kha en mai mai a duh tihna a ni. A chhunga inkhawm a tum pawh a ni lo. Kei chu inkhawm a kal tur kan ni a. Pope in thu a sawi dawn emaw kan tia a lo sawi hran pa lem ta bawk si lo va. A engah pawh chu ni ta an sel a. Khatiang khan mi chuan an hmun ser leh an biakin te kha Khatiang zawng khan an ti a, keini chu ahh eng nge kan tih ang biakin kawt vel a, mei han zuk mai te, khaini hmuam mai te, pen per mai te kha kha kha kan hmun thianghlim kan han zah dan te pawh kha a ni mai thei a. Ahh hmun thenkhatah pawh hi chuan smoking room te pawh an nei si kohhran thenkhatah chuan. Ahh kha kha chu a kal hma a ni tawh lo re, khawvel ah hian biakin a smoking room hi ka hre ngai lo reng reng a, chuvang chuanin Hei hi chuanin nasa takin kan koh hlan. Khatiang vel kha a lo ni a. Chuvangin hemi kan sakhaw kal hmangah pawh hianin dress-ah chuan le tha takin kan inchei a tha a za awm. Amah chu a chang hi chuan kan tih duhdah deuh em aw tih te chu min ngaihtuah chhuah tir a. Biakin kan ngaihsan. Lai hian a inkhawma te hianin khatiang zawng khan kan tih lem lo te pawhin a lang a ni tih te kha mi ngaihtuah a chhuah tir a. Mi ramah chuan inkhawm tur chu mumal takin min inchei a, a zah pawh zah awm a, an zaite an thil tih zawng zawng khatiang zawng khan mi chuan thil an ti ni tein ka hria a. Mahse kei ni chu a biakin chhung atanga han chhuah deuh zauh zauh te, engemaw tih te, a thutna hnuai chingam bel teuh te kha i Khatiang kha kan tih dan phung pangai kha nia, hei hian kan la hmasawn lo a ni tih chu i sakhaw thil ang pawhin sawi ta ila, biak inchhung kan zah atang khan a hriat vek a ni tih te pawh kha a sawi theihin ka ring a. Tin khati rual rual khan nia, hei kan rama i khual zin te tlawh tur anga e thil in ruahmanah hi duhthu a sam lo vein ka hria. Kan ram te tak te hi mi tlawh chak a siam tur chuan tuna a nih phung kan preserve hi a ngai a, entir nan kan hmun tha te, a kan hung thul a chang leh step te kan siam thul ha a kha kha mi ram awm lo reng Las Vegas ah te pawh kan kal ve a kham ko ah te pawh kan kal a pal an siam hi ka hre lo reng reng a khatiang kai chu kan modify thuai thuai a video fel deuh ten a eng nge ni khawtlang tan a ti ni awm tak hian khatiang te khan an Hung a, khang khan culture kha zawi te ten a ti chheu in ka hre tlat mai a ni. Chuvang chuan in vawinia hian in kan hmun pawimawh kan tih te hi chu sign board tha tak emaw awm se la preserve ila a niang phu in ka lih la eh re ek tlang ai kal chuan ah aw aw ka tiang a ah tih kha a ngai a ni. Chuti a nih loh chuan in nakin ah chuan in a pherh fai vek anga en tur a awm lo vang. Chu chu a kal hmuk phung tawp a ni. Mi ramah chuan ni miah lo a niang in a kal tawp. Hmai a ni. A harsat deuh leh a harsa a, khu entir nan Sikh e, Buddha nei kal chuan kham pangah khuanin Monastery a awm a, awih em em mai a, a kal kawng pawh bawng kawngah kan kal a, khat a kal thei lo tan khan sakawr te a awm a, a chuan mai tur a nia. Step an siam reng reng lo, harsa takin kal tawk tawk pawh kha an thleng vek a ni. Mahse ke ni chu ni lo, motor kawng te kan siam thul a, khuang chair a puk ah te gate te min siam tir vel ang aw, a khatiang vel kha a ni a. Chu avang chuanin ih kan tum ramah hi fuh lo va. Rajasthan ah khuanin chawkidani an tia awm a, enge vai tawng a nia, typical village tihna tur kan ngaingot a, ka fapa awm lai min hruai a, tlai da ruk leh chuan ve khawthim vel atang a tan hi a ni a, ah tah chuan a man kha a luh man kha zah sawmli a ni, cheng zah sawmli a mahse ticket hnuaiah khanin i ticket hi ti bo suh chaw tel a ni, a ti avang khan a tona kha kha khan a ti awl a ti nuam ta a ni, darkar hnih dawn kan fanga lui a awm a, ih thing a awm a, I bawngtaw lai lir a awm a, vainu bel chhip chhuan a awm a, village dik tak scene kha a awm a ni. Sabeng tung te bawngtaw lai engkim mai kha a awm a ni ti mai ang. A tawpah khan ti khanin an mahni typical food min eitir ta. Tah chuan bawp khawkharhin Rajasthan food kan e tawpah an sweet gewar min eitir a ni. Khang ang khan rei ek a kan cultural centre kan ti mai chu Mizo in kan tih te, saw laia i eng nge ni, i Aizawl chhim lama khuate pawh, Khang khan han tia mahse a nung lo a ni. Nung sela kha mi chhung khan sawhbawl dan te, chemchher dan te, thir chher dan te zawng zawnga life in entir ta ilang chuanin attraction pakhat a ni dawn a ni. Anni chu ni loh life vek khan thil a awm a ni. Chu chu inan lohna a ni. Chuvang chuan keini pawh khatianga kan ti a nih loh chuan i tih that reng theiin la pawisa tam tak a ngai ve thin si a. Chuvang chuan khami maintain reng tur kha chuanin Amah leh amah te pawh intum a ngai ve a, kha ka kan ti a nih loh chuan a awm sa a, sorkar te a fund a pek a, khatiang a a maintain thei reng loh chuanin chu reh ek ah pawh chuan ka vai thian pa ka hruai a, hei hi typical village a ni a han en la ka ti a, rangva an lo chih a inchungah khan ngatinge ka ti a department ka zawt a, a. A chhe tawh fawisa kan nei lo rangva kan chih tih kha an ti a, chuvah chuan hmanah khan rangva an nei lo maw? A ni ang khan a kal tur a nia. Khatiang te te ah khanin keimahni life style ah khan min a tak an rawn hmuh loh kha chuan awmzia kan nei lo reng reng a. Chuvang chuan vawiin neih ah hian hemi tourism development ti tak tak tur hi chuan Khati zawng khan kal kha ngai a ni. Kan niang chiah chiah. Sawh, kan bawl dawn hei sa um a nia, hei ching alh a nia, vut atanga thlawrh a nia, hetia chaw chaw rawi tur a nia tih zawng zawng kha a entir a ngai a. I nung si lo, sawi ringawt kha chu a chiang thei lo a ni. Chuvangin helai hi chuan kan fel deuh man chu aw ka ti ve helai hi chu. Mi rama ka hmuh tawh nena ka compare in. Anih chuanin mi hmuh atan hnam dang vai pawh ni se, sap pawh ni se, chhawp chhuah tlak ni ve theuh ni sia em kan ram hi. Hri e hre teh reng mai, a chhan chu tha siam a sanu seno neihna an tihte ka hlauhawm ania. Kai lawnah khan tente invawn ban ten siam chho a, khengte an nih ang khan tah khian sialin no a nei ni tih kha an hriat chian chuanin a hmuhnawm leh zual bik ani. Khatiang khan an nih ang phung kha tichhe lovin vawng tha ila kha khanin tourism chu a ti sangin ka ring. Tunah pawh hian tun hma dingah chuan lo kal tam tawh alawm maw? Mahse ti dang tih dang ram lo kha tha ber chu chu ni mai. Tak chu tourism lam panga ah pawh a hma ah nasa taka lak tur awm tihna nih chu tiraw umm. Nawle tunah hianin hei thlir tu ten min lo thlir thap mai a ah Pu Zoliana Roy te tin i lehkhabu te pawh a darh zau niin ka lo hria a ah tah chuanin hei Ed, Kan rawn kawm dawn che, in inah kan lo leng dawn a, chumi kha mi chu kan rawn zawt dawn che tih ka rawn sawi khanin i rilruah eng nge awm hmasa ber. Thlirtute hnenah hian Mizo mipuite hnenah hianin hei Mizo mipui ka tih hian Mizoram chauh ni loin usa atangte pawn min en a, tuna hian min thlir mek a, ah eng nge i chah duh a, i sawi duh sports lam pawh kan phalsak tawng che tunah chuan. Ah kha lam em em chu ka lunglen vak tawh lo, kan hei kum sarih riat dawn lai kan lo pension tawh a. Ka rilru lang lian ber a chu mi hi zin hum hum ila, mi rama thil tha kha copy ila, i marketing ah ringawt ral ro ila, Mizo zin reng reng chuan enge kan lei ang, khawnge kan market ang an ti a, mi pakhat nen kan chuang dun a vawikhat thlawn a, chutah chuan i kal aw kal tawh e a, i thil lei tur a tha lo em, lei tur nge i kal chhan hmuh tur ka ti a, chu chu khi ka rilru a nia, chuvang chuan in hemi. khawvela thil mak chi hrang hrang te pawh hmuin zin ve ta sela vawinia kan inhnial tam ber hi a solve in ka ring a chuan engtin nge min an tih tih lai pawt kha pawimawh ber chu a ni chuvang chuan tuna tha lai te hi a tam thei ang ber zin ila mi tih hmuh ila rimtui haw lovin nupui te pawh an fen leisat leh mai mai lovin Thil tha pawh chhuak ila chu chuan kan ram chu a siamin ka ring a, chuvang chuan vawine tourism kan tih te leh i zawhna tam tak te kha a solve fin ka ring a, chutin loh chuan ngai leh ngai kan lehbuai ringawt ang a, hei chu mi ka lei sin tih mai mai ni lovin an tih dan copy hi hmasawn a rah pi tur pawimawh tak chu a nih ka ring. Vawikhat pianmana mi ram hmuh maw, mi ram chaw va ei hrim hrim te a taka TV ringawt ni lo va kal kha thirtute hnena i chah ber niin ka hria a, a nih tak chu a lo awm hle mai, zawh tur tam-- tak a nei hemi thil chungchang lo ah pawn sport ah pawh zawh tur che a tam in ka ring a hei tunah pawn dictionary of games and sports te pawh i lo ziak a hei bu chhah tak tak mai chu mai bak ah hei pa pa tha tak i ni in ka hria a ih fa fel tak tak pali lai mai mi hlawhtling tak tak a in nei a heng chungchang ah te pawn fa enkawl dan te pawh han zawh che chak awm te reng nen hun in a phal tawh si lo va chuvang chuan in ah kan lawm em em a thlir tu mipui te pawn an hlawk pui ngei ka beisei kan lawm hle mai.